Pamsoroi maMP ari pano, maCouncillors, tungamiri wakasiyana siyana, vana zvina bhizimusi, vakomana nevasikana, ndaonawo maalderman enguva yakareba, madhara edu VaMaimba nevamwewo vari pano vatisina kudoma nemazita tichitauya kuzochema mukomana uyu hatina kuuya nezvematongerwo enyika ndavazhinji tinongoti tikangoona pangoita vaviri tatopinda mumatongerwo enyika asi tinokanganwa kuti tizive kuti tiri vanhu tinonzi munhu hunhu Chinonzi hunhu kuchengetana and hatisi vanhu paupenyu tiri vanhu murufu hatisi vanhu mukufara tiri vanhu mukutambudzika saka kuuya kwangu pano ndauya seumwe akanga ari hama yakafamba navazvizvai kwenguva yakareba. VaZvizvai ndakatanga kuzivana navo ndiri mukuru mukuru wevechidiki. Ah, netitarisa hapana mazuva ano maakukura ka isu taitungamira kuchipisa hakaidyiwa rinopisa munyika usiku hwega hwega mugaba aitoziva kuti hapana chakanaka Kana muri mumaraini munoziva mafambiro ataita matoitoi ataita kuti anga ane simba rakaita sei tanga tiri makomanda amwe ndinonzwa mazuva ano vakundibvunza ah, mukomana anyararisa aa haungarambi une simbaka unosiyirawo kamwe chidika ndizve isu takarwa pedu Mazuva iwayo rona nazvi zvaizitenderera munyika chayana ainzi vision train yanga iri yemotikari dzaifamba dzichishambadzira kuti tisu tiri pano shanduko tauya nayo vazvizvai vaifarira kupfeka heremeti yavo vachiita chimwe chaiimbwa mazuva ayayo chatainakidzwa nacho ivo navamuzenda rimwe gweta ii muzenda akazoenda ku ho anga ari loya e, eh, simbarasha ndo vatakatanga navo dziri shasha e, eh, muchiri kuziva slogan yairohwa navazvizvai e, eh, paitwa dairai dairai muchiri kuiziva dairai chii Ndo matangira akaita mukoma Daisy tichirova basa munzvimbo muno kusvikira haiwa yapfumbira vanga vane Cressida yavo vazhinji hamutozive Toyota Cressida ndo imwe mota yavanga vanayo yaifamba nayo mazuva iwayo tinoda kutsanangura kuti ne ukama hwakabva kure saka vanhu vanogona kuzoona vanzi zvaya minista ava mp ah ndezvazvino zvino VaZvizvai takabva kure. Ndichiri kuziva VaZvizvai vachida kuita MP kukuwadzani. Kareko. Namudhara Tsvangirai aida kutaura ka. Namudhara Tsvangirai varonga. Mudhara Tsvangirai vaiburitsa yaVaZvizvai. Nanini. Mudhara Tsvangirai varonga zvikandichamisa kuri kudikwa kuBotswana kunoronga musangano. musi uri kuvhotwa saka uri kuenda namudhoma uri kuenda namativenga muri kuenda neumwe ainzi muyambe muri kuenda kubotswana kunoronga musangano kubotswana kata hano kune vhoti iri kuitwa yemaprimary zvikanzi aiwa unoda kuenda ikoko seko takawirira ndava vatsvangira vakanga vatisheedza tichangotanga vakati Vakomana vechidiki muchiri kungokura mune mukaka pamhino. Chimbomirai kuenda kuparamende. Chimboitai basa rekuronga musangano. Vakachedza inini Jongwe Sekiwa na Skal. Ndikati haa tazvinzwa baba tazvinzwa tese takati tazvinzwa tichibuda. Tangobuda vamwe vese vatatu vakati haa mudhara haa mudhara zvii. Totoenda kuparamende. ende for sure ndobva vaenda kupi ndina ndasara ndisina kupinda mupi indikati aiwa ndokumoronga mayuti tichivamba but ndanda kuti kwazonzi njoka hasipo vanhu vokuwadzana vakati uyawo ugare nhaka ndikati ah, zvakanaka zvikanzi nhaka uigari ndoda kuti uronge mayuti chienda kupi waswana Izvo mukuru vaida kuti vazvizai vadii vapinde ipa saka vhoti yakaitwa ndisipo ndaterera mukuru result munoziva zvayakazoita kusvikira vazvizai tazoti haiwa vakazopinda vachireplasa va mike chi oe muchiri kuziva nhoroondo iyo saka tine nhoroondo yakakura navazvizvai pane pamwe pokuti akamboita Zvimwe zvanga zvaitika ndapuwa nzvimbo yekuenda kuchikoro kuHarvard. Ndaakuti ndaakuenda ndagumbuka nezvanga ndaitwa imo munyaya dzedu dzematongerwo enyika. Ndikada haa vakomana enda vakumbonorwa chikoro. Munhu akandimisa akati hakuna munhu anoramba nyaya dzokusiira zvinhu izvi muchirambira kumakuru ndiwa zvizvai. Vakanzi hazviite pane munhu watakamakana naye munyaya dzematongerwo enyika. Mukangobuda imi munhu yati mugoni ndimi mega munomugona. ende for sure ndakazonzwisisa kunengi ndega ndinomuona asi wanga anetsa ipa saka tine nhoroondo ndoyatainga Pano mukoma ndoyakaika pano madzikoma hatinei nematongerwo enyika hongu vazvi zvayo vanga vava kuseneti ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika ende kuti vazevaa kuseneti nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo Hatitarisi izvo, isu totarisa pakabata munhu zvakadii zvakanaka. Vanenge vachidawo kuremeredza VaZvizvai nekuenda kuseneti kwavakaita, vane kodzero, vane mvumo, but isu murume uyu takabva naye kure, ende ndozati murume uyu wanga ane kudongo dongo nenhomba yekuti dei nyika yedu yagara zvakadii zvakanaka. Wongo wakaziva kuti une nhomba yekuti dei nyika yagara zvakanaka Ndobva ati toda kukupa munhuwi kuti usame ungogadzirisa nhomba yaunayo aisa ah, hatina basa nezvi chatine basa nacho ndechekuti murume uyu takafamba rwendo rwakareba that is what we value vazvizvai vaida kuti nyika igare zvakanaka ari minister of information deputy vari minister of mines vari deputy vanana mpofu he worked for this country isa hatichatarisi zvokuti bato tiri kutarisa zvokuti nyika ndava ipopataa pane ndakasirwa basa guru navo mugabe navatsvangirai kuti chiita baba venyika kurakute navo munangagwa ndiri baba vavovo ndosaka muchiona pazvinhu izvozvo handiite chinya chero ndikaita kuona kuti vadai chinya cheguru hatina Chatinoda kuti chenga wose mananga hapana risina tiofambisa nyika yedu yende mberi. Ndo zvandawira pano kuti gamba redu tinokuremekedzai. Mai Zizai tinowaziva mai very loving woman. A good wife. She has always been um, Koma Murisi for a long time. Through thick and thin. and we honor basa iroro nenhoroondo so we are here to honor gamba redu vabwana vachiti haa ah, wakanyararireiko nyika inofamba seiko aiwa unozakana une bhonzo imbwa ine bhonzo aihukuri inenge yakazama yakabata bhonzo renyika Chero pakaita sei pakaita sei nyika inoyi ichagara zvakanaka tozadzikisa yes. chinangwa changa china vazvizvayi chokudei nyika yedu yagara zvakadi zvakanaka chikuru chiripo munyika muno toda runyararo chikuru chirimo munyika muno toda kubatana chikuru chirimo munyika muno toda kugadzira dambudziko riri muno tarisai muone matambudziko ariko kwese South Africa tiri dambudziko, Botswana tiri dambudziko, Mozambique tiri dambudziko, Europe tiri dambudziko. Toda kuti vana veZimbabwe vadzoke muno, vavakire nyika yavo muno, vadye rifa remunyika muno, zvinhu zvedu zvifambe zvakadii? Zvakanaka. Vamwe vanoti zvinoitika rini? Kwaiwa, musatarisa zvese zvamunoona izvi, kana posvika nguva nemukana zvinoita kunge zuva rimwe chete kungononoka tisati tati haiwa nyika ngaichinaka kana tangoti ngainaka inonaka nava rutsigiro rwacho tinaro simba racho tinaro vanhu vacho tinaro mwari wacho tinaye nguva yacho tinayo Ngatinyaradzei gamba redu hama dzangu. My appeal kuna vamatongerwo enyika ngatibatei gamba redu. Mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu nemashandiro atakaita navani navasusa. Ndaona vauya pano mukoma Jima vanga vachikupidzana navanzi zvaya kuma ma internal process ndozvazvinoitwa. Haurambi uchiita zvematongerwo enyika kana murufu. Murufu mune chivanhu chani? Changu. Chero maikwikwidzana asi apa takatarisa kuremekedza gamba rani redu. Ndavamwe havanzwisisi unoda kupinda nepolitics pese pese. Hauende nechibhakira chezanu pevu murufu. Hauende nechigunwe chako ichocho icho murufu. Murufu kunoendwa neupenyu uchiita kuna baba nemabasa wakabata pai? Ndokubatana kwatingakuita sevanhu. Ndokumbira kuti tipewo gamba redu Runyararo rwakadii? Rwakakodzera. Mokokorodzana kupa ruremekedzo kuna baba vazvizvayo moita sevanhu vanoziva kuti tinotarisa kwatakadii handizve ndo zvatinoita izvo saka ndinokutendai mwari vakuitirei zvakanaka eh, ndine urombo kumhuri ah, mukoma kunyaradzwa ichiitiko ichi chinorwadza rufu haruna mugoni ende hakuna unoruramba tese panapa mwari wakatinyorera nguva yani yedu asi ngativiganei murunyararo tichichengetana nokudanana mukurarama kwatinako zvinhu zvichiita zvakadii zvakanaka isi takatarisa nguva shanduko munyika muno wedha munhu anoda kana takatarisa shanduko iri kuzoitika munyika ipi ino muri kuvanzwa ipa zvokuti rini nenguvai haa ndichazotokuudzai ise ndichiona ndosaka ndichiona hativhunduke hatidududzi paya pandakati ndasiya ndiye ndaona zvangu ndakanaka zvakuitwa izvi aiwa unoona ukaona pachitengeswa chingopisa unoramba daisatisiwokudhakwa hatiti chingokiyana toda zvinhu zvakangorurama tifambe pamwe apati a waramba basa iri aiwa Basa handirambi ndakangotaura ndikati handidi kupinzwa musingwi ini ndiri wepamusoro pegomo ndopandakagara harizwa shoko randataura saka musavhunduka zvinofamba sei zvoita sei utungamiri hunoita sei aiwa Zvakapera idireji mechi. nerunyararo zvinhu zvedu zvivambe zvakadi vazvizvai gamba redu is a hero ende kandichitaura kudai handitauri Pakufungidzira, he would spend mazuva ari musango kudee munyika maita shandi. Hey, eh, munoziva kana uri muvhimi unogona kusvika pakuti uchivhima asi oona sango haa asa isakakuraidza sango rinopadi eh, but mumwe unenge achingoti aneta obva ungati apa mwari chatopi aa sango rinopowadii chero usina chunhu une ziya ziva kuti uchadya Nokuti nguva yake ichasvika. Change is coming. Chane mufaro tose rugare rwawanikwa munyika muno. Maita henyu basa rekukana vana mukoma tinokutendai. Kungotipawo mukana kuti tisvike pano tichichemana negamba redu. Tinodaira kuti chapa ruremekezero rwegamba sezvatinoita nguva dzose kuhama dzinenge dzakazvipira mokwanisawo kuwana. Ndokutendai vangouyawo manzwa kusungwa nemweya wenyu. Let's give each other the respect. zvinoenderana nebasa katakadii katakashanda ndakanzwa kuti kuna vamwe vanga vaita ah, no isiswaridzi aiwa hakuna kurizwa zvizvai zvizvai ndewezimbabwe zvizvai ndewamwari zvizvai ndewedu maina basa